Dan il-programm qed jittella' bil-għajnuna ta' Avon Cosmetics, Domestika u Nexos. Int Min Int huwa produzzjoni mtellgħa mill-istudenti tal-Higher National Diploma fil-Media fl-Istitut tal-Arti u d-Disinn fi ħdan l-MCAST.

Insellmilkom għeżież telespettaturi nilqgħukom għal dan l-ewwel programm mis-sensiela Int Min Int. Programm li qiegħed jiġi mtella' lilkom grazzi għall-istudenti tal-Media tal-MCAS ġewwa l-Mosta. Din is-sena l-programm tagħna ħa jieħu xejra differenti għaliex se jibda jkollna ħafna personalitajiet fil-programm tagħna fejn magħhom ħa nibdew nagħmlu sfidi differenti U tajjeb illi ngħidilkom illi dawn l-isfidi m'huma xejn faċli. Tajjeb ukoll illi ngħidilkom illi l-paġna tagħna ta' Facebook għadha miftuħa għalhekk intom tistgħu tiktbu MediaCast MT fejn hemmhekk tkunu tistgħu taraw diversi ritratti minn wara l-kwinti kif ukoll tistgħu tkunu il-protagonisti fid-diskussjoni tagħna billi tkomplu mad-diskussjonijiet ta' kull ġimgħa. Ovvjament, illum l-introduzzjoni hija daqsxejn twila minħabba li huwa l-ewwel programm, u bħalma tafu aħna ż-żgħażagħ inħobbu nħallu kollox fil-qosor. Però qegħdin ninfluwenzaw lill-adults wkoll, taf dawn l-affarijiet. Bħal pereżempju tali stessu, naħseb tiftakruha sew, dak li stessu popolari ħafna li ħadu ġewwa l-Oscars, hux vera? Stessu li kien popolari mad-dinja kollha. Però intom ġieli ħadtu xi ritratt bħal dan ma' xi ħadd li ma tafuhx? Ħa mmorru ħa naraw dan il-feature flimkien, imbagħad wara nerġgħu niġu lura hawnhekk fl-istudio sabiex niltaqgħu ma' dawn il-personalitajiet.
Fiċ-ċentru tal-lum naraw lil Noel Aġus, Valentina Rossi, kif ukoll lil Emma Hickey. Iżda x'ha tkun iċ-challenge?
F'għaxar minuti rridu ntinsel filma Persuna. Qasira, twila, liebes jew liebsa nuċali tax-xemx. Turista Ingliża, b'xagħar abjad, raġel bil-mustaċċi, Ċiniża jew Ċiniż, animator, mara għandha 35 ehm, sena, raġel anzjan, mara bin-nokli, raġel qed jieħu kafe, u l-oġġetti huma basket tan-nisa Iswed, nuċċali tax-xemx, xalla, pram, ingravata u kappell.
One way or another, I'm gonna find ya, I'm gonna get ya, get ya, get ya, get ya, one way or another.

Lura fl-istudjo u tajjeb illi ngħidu li t-tim tal-produzzjoni ma thom sfida faċli għal il-protagonisti tagħna. Ħa nilqagħhom miegħi fl-istudjo, hawnhekk għandna lil Emma, għandna wkoll lil Noella u lil Valentina. Grazzi ħafna talli għoġobkom tilqgħu l-istedina tagħna. Bħal kwalunkwe ħaġa fil-ħajja hemm it-tajjeb u hemm il-ħażin fihom dawn l-affarijiet. Intom x'taħsbu dwar din il-ħaġa tas-selfies?
Skont kif ħadd jieħdu l-istess, u jew ħadd jieħdu b'mod biex forsi tkun qiegħda tħu pjaċir mal-ħbieb u tħu ritratt hekk għall-gost, jew inkella ħadd tħu ritratt naqa' vulgari, forsi jista' jintlaqat naqra differenti ma' nies. Per eżempju, jiena ġieli nkun qiegħda waqt photo shoot jew inkun qiegħda barra u nħu ritratt biex isni taf inti bħala sneak peek, u anke naħseb inti. Jiena normalment anke waqt ix-xogħol, eżempju, nkun xi tieġ, Meta nkun mal-koppja dejjem nieħu xi stess u ntellgħu tipo bħala promozzjoni għalija. Ġifieri tista' tużah għal tnejn affarijiet. U intom personali, x'inhu l-aħjar għalikom? X'taraw illi intom iktar kunfidenti magħha tuħdu stess jew inkella photoshoot?
Jiena stess. Jiena t-nej, t-nej joġbuni, ej min hekk inkun qiegħda waqt photo shoot ħa nħu stessu, inkella jekk noħroġ ħa nħu ħafna stessu, ġifieri t-nej huni ħodhom. Noella tgħid stessu u dil-problema qiegħda xi l-fotografer sew, allura din tmur kontra x-xogħol tagħha. Imma mbagħad jiena vera nistħi, ħafna nistħi, ġifieri meta nieħu stessu għandi opportunità li nitbellaħ naqra waqt li nieħu l-ritratt. Ġifieri jekk għandi xi fotografer tieħodli ritratti ma nistax, irid noqgħod serja, ġifieri.
Emma, inti x'tippreferi bejn stessu u photo shoot? Nippreferi ritratt relaxed, mhux photoshoot u mhux stess u just tipo mal-ħbieb jew xi ħaġa hekk għax photoshoot ħafna qisu pressure u hekk u stess u jien ma tantx jien teknoloġika allura m'għandix smartphone u dal-affarijiet so just nieħdu jekk eżempju nkun imsiefra waħdi jew xi ħaġa hekk u rrid nieħu ritratt tiegħi bil-kamera ma' xi xena jew xi ħaġa u ma jkunx hemm min jeħoduli, fhimt? Bħalma qalet Valentina fil-bidu ta' din id-diskussjoni, dawn l-affarijiet jistgħu jkunu għal mod pożittiv, bħal pereżempju għarfien għal xi inizjattiva importanti ħafna bħal ngħidu aħna Breast Cancer Awareness pereżempju. Intom taqblu magħha dawn l-affarijiet, taqblu magħhom? Ħafna.
Ifhem, tant saret popolari din il-ħaġa li kulħadd jieħu stessu, li tista' tużaha għal affarijiet tajbin, mhux sempliċement biex tieħu ġest ritratt tiegħek. Kien hemm il-fatt, dal-aħħar kien hemm fuq l-internet li jekk tieħu stessu bla ma trid il-website ma nafx kif kienet eżatt, però jagħtu l-flus għall-istess donazzjoni ammont donazzjoni. Eżatt, eżatt, eżatt. Infatti jiena kont għamilta biex ikun hemm il-breast cancer awareness. Dik tajba mbagħad meta tkun użata xi ħaġa tajba dejjem aħjar mbagħad. Li n-nies jisom jingħaqdu wkoll. Mhux kulħadd jużaha l-mod tajjeb, jiġifieri għax vera jkunu qed jieħdu l-istess imma mhux kulħadd jagħmluha bħala tipo awareness. Tal-kollox hemm naħseb hemm ħaġa pożittiva u negattiva għaliha. Mhm. Issa fuq nota daqsxejn umoristika u iktar nota personali, intom bej wieħed u ieħor kemm toħdu selfies hmm. fil-ġurnata?
Skontu, jekk noħroġ dejjem ikolli xi tmenin. Dejjem. Għax imbagħad inti dejjem tħassar tal-imġejt iktar tajba fih. U le, ma vera. L-aħħar tal-ġurnata jekk toqgħod iddurhom u tara. Waħda waħda. Eżatt, toqgħod tpoġġilhom il-filter biex tara l-imġejt tajba hekk, tiddilitja ġifieri. Jien ma nafx imma. Dejjem ma nħux. Għax ġest tipo nieħu ritratt jien jew bil-kamera jew xi ħaġa hekk, għax ma tantx inħobb ħafna li jisek tirrivolvi ħajtek naqra mal-phone, allora nipprova ma nużax ħafna. Noelle, inti li inti fotografu sewwa, ma tibżax illi dawn l-affarijiet għad jieħdu x-xogħol tiegħek aktar fil-qija? Jien għadu naf minn hawn għaxar snin oħra, pereżempju, Kulħadd jibda juża dawn l-ismartphones. Ifhimni, ix-xogħol inbidel ħafna, ħa ngħidu hekk, ġifieri. Diġà qed tara minn issa.
Iva, mindu tipo nfetaħ l-internet u hawn l-ismartphones, ix-xogħol inbidel ħafna. Però nemmen li trid tkun artistiku, ġifieri jekk inti photographer jew whatever tkun tajjeb jew tajba, ix-xogħol tiegħek mhux se jitnaqqas, però, aha, inbidel ħafna.
Mela, ovvjament il-ħin sfortunatament skada għad-diskussjoni tagħna. Jiena minn hawnhekk lilkom it-telespettaturi ħa nibgħatkom għal mument ta' pubbliċità. Ovvjament qed nitkellmu dwar is-selfie. Nistgħu noħdu daqsxejn selfie flimkien aħna? Mela. Dawk kollha li jixtiequ jarawh tistgħu titlu fuq il-paġna tagħna ta' Facebook billi tiktbu Media Cast MT. Tlaqna? Naraw kemm il-waqt ħa nieħdu. Itlu fin-nofs.
All right. Int kont taf li fl-2008 ser ikonna l-V18? Il-Belt Kapitali tagħna ser tkun il-Belt Kulturali Ewropea, fejn din hija inizjattiva tajba ħafna għal storja u anke għal drawiet tagħna l-Maltin sabiex inkunu nistgħu nferxuhom mal-pajjiżi kollha tal-Ewropa. Fil-programm Int Min Int ta' kull ġimgħa se nibdew nurukom features differenti dwar il-Belt Valletta tagħna, fejn ukoll se tkun minn mod aktar artistiku. Ħa mmorru billi naraw dan il-feature flimkien.

Wara l-iżvilupp tal-Belt Valletta u l-identità tal-poplu Malti u Għawdxi nistgħu nikkonfermaw kemm aħna l-Maltin għandna qalb kbira u żveru. Illum il-ġurnata wkoll kulħadd huwa konxju dwar il-problemi li jistgħu kkawżaw f'saħħitna matul iż-żminijiet. Għalhekk propju fil-feature li jmiss se niltaqgħu anzi ma' żewġ persuni li huma influwenti ħafna f'pajjiżna, huma wkoll ġenituri. Qed nirreferi għall-mara tal-Prim Ministru, is-Sinjura Michelle Muscat flimkien mas-Sinjura Kate Gonzi, fejn b'qalb kbira huma qegħdin jappoġġjaw l-Association for Breast Cancer Foundation illi bażikament dawn qegħdin jibgħatulkom anzi inviti ġewwa d-djar tagħkom. Se niltaqgħu wkoll mas-survivor Esther Sant li hija waħda miċ-chairpersons ta' din l-assoċjazzjoni. Għalhekk araw dan il-feature wara r-riklami.

Esther Sant, qed nirrappreżenta l-Action for Breast Cancer Foundation. Għadni kemm ħadt post Helen Muscat, iċ-Chairperson tagħna li mietet sfortunatament f'Ottubru li għadda, 2013. Helen ħalliet patrimonju kbir permezz tax-xogħol li nbeda fi żmienha. Ix-xogħol ħa jibqa' sejjer, ħa jibqa' sejjer għad-unur tagħha u għad-unur tan-nisa kollha Maltin u Għawdxin għaliex mix-xogħol tagħna jibbenifika kulħadd u aħna dak hu l-għan tagħna li permezz tal-xogħol volontarju tagħna minn survivor stess aħna nwasslu l-leħen ta' dawk li m'għandhomx leħen għaliex il-leħen tal-pazjent huwa importanti ħafna.
L-Action for Breast Cancer taħdem ħafna. Aħna rajna n-nies il-fundaturi tagħhom li għexu għal din il-kawża u ma ta' aspirazzjoni għalina. Ma nistax ma nsemmix il-Helen Muscat li jina rajta ftit ftit ġimgħat biss qabel ma ħallitna u il-forza tagħha f'dak il-ġurnata ma kellna l-aħħar mixja li għamilna bħala Action for Breast Cancer Kienet ehm, ġiet fl-aħħar tagħha matul is-snin kien hemm żvilupp ta' kif kienet tiġġildilha din il-kawża u dejjem kienet preżenti u anke fl-aħħar mixja wkoll kienet preżenti fl-aħħar ħinijiet tagħha u hemmhekk turik kemm bniedem meta jemmen f'oġġett kemm tkun qed iwassal dak il-messaġġ.
Wieħed mill-għan primarju tal-Fondazzjoni Action for Breast Cancer huwa li jqajmu għarfien rigward il-mart tal-kanser. Dan eh, il-mart tal-kanser huwa realtà fil-fatt jolqot il-mara minn kull tminja li huwa numru eh, pjuttost baxx meta nara. Jolqot anke xi lill-irġiel, għalla volja numru huwa ħafna iżgħar. Allura huma jridu speċjalment iħajru n-nies li talmu iktar jedukaw ruħhom fuq il-marda kif ukoll kif jipprevenu kemm jista' jkun li eh, li kollhom dan il-mard ehm, anke biex jieħdu l-kura meħtieġa jagħmlu t-testijiet li jistgħu daw jilħuhom fil-istat bikri tal-marda. u hekk jevitaw operazzjonijiet iktar kbar u anke jevitaw imwiet ukoll.
Hemm persentaġġ ta' nisa li mhumiex jaċċettaw l-invit tan-National Breast Screening u l-persantaġġ għalina jista' jkun żgħir għaliex xorta jkun inkwetanti għax aħna kull mara hija importanti. Allura aħna aħna parti minn grupp li qed ifittex, qed jirriċerka l-barriers għalfejn dawn in-nisa mhux qed jaċċettaw, allura ħa nsibu pathway sabiex inkunu nistgħu nilħqu dawn in-nisa. Aħna fil-ċirkostanzi ta' Malta u Għawdex mhux vijabbli li jkollna xi truck li jmur minn post għall-ieħor u jmur fil-villaġġ ta' dawn in-nies li mhumiex jaċċettaw, imma qed insibu mod ieħor sabiex inkunu nistgħu nilħqu lil dawn in-nisa sabiex inkunu nistgħu nagħmlu kuntatt magħhom u nitkellmu magħhom u nkunu nafu l-biżgħat tagħhom u l-barriers li qegħdin itellfuhom milli jiġu 'l quddiem u jkunu screened.
Ċertu nies għax jibżgħu jmorru, jibżgħu għax jgħidu, pereżempju darba minnhom kont hemmhekk jiena u nara mara waħedha hekk la ġenba kwieta kwieta għedtilha rajt inti qed tistenna. Għax li dan batu għalli għattini darba, sa meta jibatu għalli għattini darba, mux bil-forsi kollok il-marda, biex ikun iktar preċizi fis suġġett Għax li l bitti għaj għandi t-tifel darba għatir tizzewċ. Dan la frit kultant jizomuna l-lura, mill-li morru għat-testijiet, ma nħallomx. Jew għax tkun nanna tiħossi pitfall u mom taħde. Għalla nibqaw nitratenu, nitratenu, imma la darba jġina ċans għanna noħdu, għanna morru, naraw, nħdu s-sibsaħitna.
Aħna nsibu diversi support fil-foundation tagħna, mod speċjali personalitajiet nisa illi dejjem ikunu hemm sabiex jattendu tal-attivitajiet tagħna sabiex ituna support meta aħna anka nikdbu u nagħmlu l-lobby tagħna Nista' ngħid b'mod speċjali Mrs. Michelle Muscat, is-Sinjura Kate Gonzi, diversi kantanti prominenti Maltin u personalitajiet oħra, nisa u rġiel. Sfortunatament għandna wkoll persentaġġ żgħir imma huwa sinifikanti wkoll ta' irġiel li jkollhom breast cancer. Jiġifieri ġieli jkollna tlieta f'sena. Allura kulħadd huwa importanti, il-familja kollha hija importanti, allura aħna rridu nsemmgħu leħinna għal kulħadd. Nirringrazzja minn qiegħ qalbi lil Mrs. Michelle Muscat u Mrs. Kate Gonzi, il-personalitajiet l-oħra li dejjem taw sehemhom sabiex il-leħen tagħna jasal fejn għandu jasal għand il-policy makers.
Kull mara fil-familja hija importanti u prezzjuża kemm jekk hija omm, kemm jekk hija eh, prezzjuża l-ulieda, prezzjuża għal żewġa, allura l-mara għandha tagħmel tagħmel kuraġġ, tagħmel dak l-almu, eh, twieġeb għal dan l-invit, u tagħmel it-testijiet li hemm bżonn biex kemm jista' jkun eh, tilħaq il-marda fil-bidu tagħha, allura iċ-ċans li tfiq huwa ikbar. Għandna ħafna nisa li għamlu li għaddew minn di trauma tal-cancer u bħalissa ngħidulhom survivors aħna għadhom għaddejjin jitħaftu għadhom mal-familji tagħhom, għadhom jgħinu permezz ta' qdiet lin-nies li għandhom bżonn, ġifieri nagħmlu kuraġġ, il-kuraġġ huwa nofs il-fejqan, eh, nagħmlu l-eżerċizzji ngħixu ħajja stil ta' ħajja f'saħħtu hekk eh, u Nibqgħu ngħixu mal-familji tagħna wara kollox, dak ifisser wara kollox it-test li nagħmlu aħna. Taf kemm hi diffiċli biex wieħed jiċċekkja lilu nnifsu l-ewwel waħda jiena nibża' ħafna u naħseb li għalhekk ukoll għandna nibdew kampanja biex lit-tfal tagħna l-bniet speċjalment ngħinuhom u nuruhom li għandhom jiċċekkjaw lilhom infushom minn età żgħira ħalli meta jikbru jħossuha xi ħaġa naturali. U hawnhekk imbagħad nagħmel messaġġ lil dawk in-nisa kbar kollha li jirċevu biex imorru jagħmlu n-National Breast Screening Programme, ħafna minnhom ma jmorrux. Hemmhekk qed nagħmlu żball kbir. Dan il-programm għalhekk qiegħed hemm biex kemm jista' jkun kulħadd ikollu ċ-ċans li jagħmlu u ħafna drabi ħafna nies jaqtgħu qalbhom, min għax jibża', min għax ma jsibx ħin. Vera kulħadd busy, vera kulħadd mgħaġġel, imma jiena minn hawnhekk nagħmlilkom appell, morru, aċċettaw dak l-invit għax dak l-invit jista' jsalvalkom ħajjitkom.
Grazzi kbira tmur għall-mara tal-Prim Ministru, Sinjura Michelle Muscat u anke għal Sinjura Kate Gonzi talli għamlu dan l-għarfien dwar dan l-invit li jekk intom it-telespettaturi tirċevuh ġewwa d-djar tagħkom importanti ħafna illi taċċettawh. Jiena minn hawnhekk ma tfadalli xejn ħlief li nagħmel l-appuntament tiegħi għal magħkom għal bħal-lum ġimgħa fl-istess ħin fejn se niltaqgħu mal-personalità Pauline Agius fejn ħa titkellem dwar għarfien ieħor importanti. Grazzi ħafna narakom il-ġimgħa d-dieħla tislijiet.